L-artist Richard Saliba qed jippreżentalna wirja retrospettiva fis-Soċjetà Maltija tal-Arti. Wirja li teħodna lura għall-ewwel xogħlijiet tiegħu esepiti fl-1975 fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti.
Bi pjaċir, is-Soċjetà tal-Arti qed tilqa' fis-swali tagħha x-xogħlijiet ta' Richard Saliba. Richard Saliba huwa veteran fix-xena tal-arti u ilu jaħdem fil-pittura u fl-inċiżjoni għal dawn l-aħħar 50 sena. U għalhekk dil-wirja fil-fatt tinkorpora xogħlijiet li jmorru lura, xi retrospettiva, għas-sebgħinijiet, uħud mix-xogħlijiet tiegħu ta' l-ewwel fażi tal-karriera tiegħu u wkoll xogħlijiet li qed jagħmel bħalissa riċenti. U allura interessanti li f'din il-wirja qed naraw djalogu bejn xogħlijiet li jmorru lura ħafna u xogħlijiet li huma riċenti ħafna.
naħdem fil-pittura minn wara 1960s, però bdejt l-ewwel exhibition li kelli fil-1975. U minn dak iż-żmien imxejt u għamilt ħafna iżjed wirjiet b'temi differenti u bi żvilupp Ikoll bej fejn qabel kont naħdem ftit figurattiv u mbagħad bdejt fuq il-landscape u l-landscape kien id-diversi styles ġifieri l-ewwel kienu daqsxejn tradizzjonali u mbagħad qlibt għal hard edged minn hemmhekk imbagħad mort għal xogħol ta' astratt u minn hemmhekk għal ġajt Irritornajt għall-pajsaġġ, però bil-valuri daqsxejn differenti, il-ħardex sibtu daqsxejn naqqaslu l-intensità tiegħu u biex nuri wkoll il-valuri kromatiċi li huma possibbli li ssib fil-kampanja u fil-pajsaġġ Malti. Ħaġa importanti fix-xogħol tiegħi wkoll li nara jiena mhux importanti li impinġi pereżempju veduta li kulħadd jista' jara fax, nieħu l-valuri u l-kwalitajiet li huma komuni fil-pajsaġġ Malti, però ngħaqqadhom flimkien b'daqsxejn mod iżgħed liberu milli impinġi dak li qed nara fil-post.
Bażikament hawnhekk għandna 40 biċċa xogħol, fuq 40 biex nkun aktar preċiż, u li huma ehm, pittura u inċiżjoni. Ehm, interessanti li naraw kif dan l-artist jażel ċerta narrattivi partikolari u Fil-fatt l-elementi primarji tax-xogħol ta' Richard huma l-pajsaġġ u l-astratt, u fil-fatt iffukajna ħafna iżjed fuqhom. Ovvjament inkorporajna x-xogħlijiet l-oħra biex nagħtu niċċa żgħira ta' informazzjoni fuq kif l-artist għażel ċerta stejji, ċerta kunċetti, ċerta temi. U fil-fatt qed noħolqu dan id-djalogu biex ngħid hekk. Interessanti wkoll li tara li l-element primarju fix-xogħol tiegħu huwa l-kulur. Ġifieri meta tara x-xogħol flimkien, apparti li tara l-idjosinkrasiji, il-karattru tax-xogħol, tara wkoll li element primarju li jorbot flimkien dawn ix-xogħlijiet Huwa l-kulur.
Illum, eh, specialment enki ħabba il-kustjoni tal-Covid, ħdimt għamilt 4 eh, xhur, 5 xhur naħdem ġol-istudio biss U għamilt irnexxieli għamilt ħafna wkoll xogħol figurattiv ta' figuri u allura minn hemmhekk kont sodisfatt ukoll li dan iż-żmien ma ħlejtux m'għamiltux għal xejn, ma kienx għal xejn.